Atĩ tũrainĩirwo tũrerwo Ngai nĩ mũrathimi. Erathimagĩra ũrĩa akwenda Ngai mũrathimi. Erathimagĩra ũrĩa akwenda. Enda gũkwĩra atĩrĩrĩ, we cavaga Ngai ũrĩa wateithirie Daniel rĩrĩa arĩ mĩrũthi-inĩ, you know, e irima-inĩ rĩa mĩrũthi.

Rĩu niĩ ũmũthĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, Ngai akwĩrĩte we, nĩarĩ nĩakũhete authority nginya nyamũ igeraga thĩ ĩta nyoka na serpent ingĩ ũguo irĩanaga eh, akwĩra we you are supposed to conquer them eh, we ndwagĩrĩirwo kũmakio nĩcio icio ciothe rĩ nĩakũhete authority over them, agacoka agakwĩra atĩrĩrĩ kĩũndũ gĩothe we ũngĩciria ũngĩhota If ũngĩtĩkia by faith, receive, you know arakwĩra we wĩna cabi cia gũtonga na gũtongoria na maũndũ mangĩ manene mũno ta mau. Akwĩra atĩrĩrĩ tiga gweterera gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũgoka gũkũhũrĩra ĩ atĩ honi kana kĩ. Arakwĩra you have it, you have it tondũ wĩ mwana wake. Rĩu ũrĩa ndĩrenda gũkũihũria nĩ atĩrĩrĩ, kũrĩa America andũ aingĩ nĩ meragwo ũngĩkona mũndũ aneka kĩũndũ ũkamenya onawe kĩũndũ kĩu no ũ discover. Nĩ wanyita? Ũngĩkorwo na mũndũ nĩ a discover ngari kana ana discover ndege kana nĩ aka mĩkawa mĩnene, onawe ũkamenyaga wĩna muoyo na thakame, kũguo onawe no ũgĩe maũndũ marĩkũ? We ndũgũtũra wĩ ngombo, we ndwokĩte thĩ wĩ ngombo, onawe wokĩte wĩ conqueror, wokĩte nĩgetha onawe no ũ achieve maũndũ mau. Ũngĩona kwĩna mũndũ wĩna ndigiri nyingĩ mũno, onawe no ũkorwo na ndigiri ta irĩkũ? Kũguo rĩ, stop playing second citizen, you are a true citizen, ũmbĩtwo nawe ũcinde. Koguo rĩ, wĩihũrie. Nĩ wanyita? Ũka ũkĩra ũkeyũria atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ ũrĩkũ ingĩkorwo ndĩ mwega mũno? He koci ũmwe mũnene mũno kũrĩa Amerika wa mũbira, athire akĩũria andũ ake atĩrĩrĩ, eh, we rĩ, nĩ position ĩrĩkũ ũngĩhota gũthaka kĩharo? Rĩu mũndũ position ĩrĩa angĩhota gũthaka agakwĩra atĩrĩrĩ, ta thiĩ ũrore nĩ mabuku marĩkũ ũngĩthoma nĩgetha wĩ improve you know identify what you are good at then go ahead and improve ũthome ibuku ta rĩu ta rĩu ara- tũrerirwo atĩrĩrĩ ũngĩthoma subject ĩrĩa ũrenda kũ improve on ĩndĩ tuge ta rĩu rĩ ũrenda gũtuĩka the best pilot thoma mabuku ma pilot o rĩmwe rĩmwe o mweri ibuku rĩmwe rĩmwe tu mĩaka ĩtano ĩgĩthira ũgakorwo you are amongst the top 10 Koguo gũtirĩ ũndũ ũtangĩbundithia gũkũ thĩ kana no gũtonga ũrenda gũtonga kana ũrenda gũtuĩka ndagĩtarĩ kana ũrenda gũtuĩka best politician kana whatever. You must give yourself the best you can. Wanyita but go out and improve it because you were created to succeed. Mũndũ wa nyũmba niĩ njĩtagwo John Motivator Ndũgũ. Nĩ tũthiĩ twĩkĩranĩte hinya tondũ wa rĩrĩ. Na ithuĩ tuokĩte o kugĩrĩria arĩa angĩ. Njĩtagwo John Motivator Ndũgũ. Mũngĩkenda kũnjĩta handũ ndĩmwarĩrie nĩ 0722